Assalamu aleykum hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Ýagşymysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Eger siz gyzykly kanalda goýlan wideolary halaýan bolsaňyz we mundan hem has gowrak gyzykrak Wideolaryň gelmegini isleýän bolsaňyz, onda gaýrat edip agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Şu günki wideomyza başlamazdan öň, men siziň ähliňizi ýetip gelýän Täze ýyl baýramyňyz bilen gutlaýaryn we siziň ähliňize ähli tutan işleriňizde uly-uly üstünlikleri arzuw edýärin. Geliň onda, başlalyň. Bu gün hekaýamyz. Sokrat hakynda. Bilşiňiz ýaly, Sokrat grek filosofy. Bir gün Sokrat bir çaýhanada oturan wagty ýanyna bir tanşy gelipdir we ýaňky tanşy Sokrata Men seniň dostuň hakynda bir zat eşitdim, aýdyp bereýinmi diýipdir. Sokrat hem oňa Sen meniň dostum hakynda bir zat eşiden bolsaň, şol eşiden zadyňy aýdyp başlamaňkaň, Men saňa üç sany sorag berip, berjek diýipdirin. Eger şu soraglaryň ählisine dogry jogap berseň, soňundan diýipdir, karar bereris. Seniň maňa şony aýdyp bermeň gerekmi ýa-da gerek dälmi diýip. Ol adam hem bolýa diýipdir. Soň birinjisi. Sokrat diýipdir, birinji soragym. Seniň şol maňa dostum hakyndaky aýtjak bolýan zatlaryň ýüzde ýüz hakykatmy diýipdir. Ol adam hem Aý, men-ä ýüzde-ýüz hakykatdygyna güwä geçip biljek däl, menem birinden eşitdim, diýipdir. Hä, diýmek, sen-de onuň hakykatdygyny bileňok, diýipdir. Hum. Ýok, hakykatmy, ýalanmy, bilemok, diýipdir. Bolýa. Onda, diýipdir, ikinji soraga jogap ber, diýipdir. Hawa. Şol seniň aýtjak bolýan zadyň, diýipdir. Peýdalymy, diýipdir. Saňa ýa-da maňa diýipdir. Aý, ýok. Maňa peýdasy ýok, saňa-da bilmedim diýipdir. Hä, diýmek, ne saňa, ne maňa-da peýdasy ýok diýipdir. Şeýlemi diýipdir. Hawa, şeýle. Bäh. Onda diýipdir, üçünji sorag. Şol seniň aýtjak bolýan zadyň gowy zatmy diýipdir. Aý, dogrymy aýtsam, kän bir gowy zadam däl diýipdir. Bä, Sokrat diýipdir, onda diýipdir, eger seniň aýdýan zadyň hakykat däl bolsa, peýdasy ýok bolsa we gowy hem däl bolsa, onda şonuň, şol zady seniň maňa aýdyp durmagyňa gerek barmy diýipdir. Ýagny gepiň gysgasy gepi gyýwat bolsun diýip aýtmagyň, ýagny gyýwat etmegiň hiç hili peýdasy ýok. Eger bir zadyň bir adama ýa-da bir kişä peýdasy bar bolsa, onda gowy. Ýöne eger ýönesine gyýwat etmek üçin diýdi, ol diýdi, eýle diýdi, bu diýdi, beýle diýdi diýip ýörmek, Gowy däl diýmek manyny berýär. Ýöne wajyp bir zat bolsa, habar bermek gerek. Eger bir adamyň saglygy ýa-da bir gyssagly bir zat bolsa, bilseň, eşitseň, habar berseň gowy. A ýöne biderek gybat edip ýörmegiň hiç gowy ýeri ýok. Ikinji hekaýamyz Ynanç hakynda. Bir adam dellekhana barypdyr. Ýaňky ussa, saç kesýän ussa munuň bilen her zat hakynda gürrüňleşip başlapdyr. Birdenem ýaňkynyň gürrüňi Hudaýa ynanmak hakynda bolupdyr. Ýaňky saçy kesip duran ussa ýaňky adama Meniň pikirimçe diýipdir, Hudaý ýok diýipdir. Bu ýaňky adam diýipdir, näme üçin? Sebäbi diýipdir, eger Hudaý bar bolan bolsa diýipdir, şeýle kän uruşlar, Şeýle kän keselçilikler, betbagtçylyklar, tebigy betbagtçylyklar we beýleki zatlar bolmazdy diýipdir. Hudaý diýipdir, özüniň ýaradan zadyny gynaýan bolsa diýipdir, diýmek gowy zat däl diýipdir. Ýa-da ýok diýipdir. Ýaňky adam biraz dymyp durupdyr we soňundan diýipdir, Eýle bolýan bolsa diýipdir, onda diýipdir, dellekhanadyky ussalaram ýok diýipdir, ýa dellekhanalarym ýok diýipdir. O nähili diýipdir. Ne şeýle diýipdir. Eger diýipdir dellekhanalar bar bolan bolsa diýipdir, näme üçin diýipdir köçelerde bir topar saçy uzyn ýa-da hiç hili Saçyny, sakgalyny kesipdirmeýän adamlar köp diýipdir. Ýaňky saç kesýän ussa hem Bä diýipdir, onuň jogaby gaty aňsat diýipdir. Ol adamlaryň özünde günä diýipdir. Ol adamlar meniň ýanyma gelmese, men nädip olaryň saçyny keseýin diýipdir. Ýaňky adam hem Ine gördüňmi diýipdir, sen öz jogabyňy özüň berdiň diýipdir. Hudaýam edil şonuň ýaly diýipdir. Kim Hudaýyň ýanyna özi gitmese diýipdir, Hudaýyň bardygyna ynanman geziberer bütin ömrüne diýipdir. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzy tamamlaýarys. Eger siz Şu wideony halan bolsaňyz agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň ähli tutan işleriňizde üstünlik arzuw etmek niýeti bilen, indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!